mafhungo nga rofhiwa tshikovhele
ḽo kovhela hu khou tevhela mafhungo U daha mbanzhe phanḓa ha musi muthu a sa athu reila goloi zwi khombo. Izwi zwo dzumbululwa kha tsedzuluso yo kovhiwaho nga ACS Clinical Congress Scientific Forum musi vhasedzulusi vha tshi khou sengulusa data ya vhareili vha maḓana mavhili fu iṋa rathi vho lovhaho nga khombo dza badani kha ḽa Ohio. Vhafu vha phesenthe dza fu iṋa nthihi khoma ṱahe vho wanala vha na tshikalo tsha nṱha tsha khemikhaḽa ya mbumbano ya mbanzhe i vhidzwaho delta-9 tetrahydrocannabino kana THC muvhilini. zwine zwa vhanga u shaya nungo. Vhaḓivhi vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na pfunzo ya vhadzulapo nga ha khombo ya mbanzhe kha vhareili. Vhorasaintsi u bva McGill University kha ḽa Canada vha ri u gonya ha ḽeveḽe ya lwanzhe zwi ḓo vhea khomboni zwifhaṱo zwi yovhelelaho milioni dza ḓana kha madzingu a shayaho kha miṅwaha ya ḓana i ḓaho. Zwifhaṱo zwine zwa ḓo kwamea ndi zwine zwa wanala kha Phendelashango kha ḽa Afrika, Southeast Asia, Central na South America. Vhasedzulusi vho shumisa data ya setheḽaithi u anganyela zwifhaṱo zwine zwa ḓo kwamea. Tsedzuluso yo ganḓiswa kha dzhenala ya NPJ Urban Sustainability. Mapholisa vha ngei Musina tshiṱirikini tsha Vhembe vho fara munna wa miṅwaha i songo bulwaho malugana na milandu ya vhufhura na u dzhia nga khani kha tshiwo tshe tsha ḓo itea mbamulovha nga Mugivhela tsini na mavhengele-tserekano a Musina. U ya nga mivhigo, Hu khou pfi munna wa miṅwaha ya furarumbili o vha a tshi khou reila tshiendedzi tshawe musi a tshi thivhelwa nḓila nga goloi ya Mercedes-Benz he khayo a fhedza u tshi khou tsa vhanna vhavhili vho fara zwigidi vha mu ṋea ndaela ya uri kha tse a dzule nga vhukati henefho goloini yawe u itela uri hu reile muthihi wavho. U bva afho, goloi yo mbo ḓi takwa yo livha vhuponi ha Hapha henefho Musina. He vha swika vha setsha goloi, vha dzhia masheleni a rannda dza zwigidi zwa fuṱhanu phanḓa ha musi vha tshi dovha hafhu u shavha nga yeneyo goloi ya Mercedes Benz ye a vha a tshi khou tshimbila ngayo. Mulandu wo mbo ḓi vuliwa, muhumbulelwa a fhedza a tshi khou farwa mulovha nga Sondaha badani ya N1 ya henefho Musina, ngeno mapholisa vha tshi kha ḓi bvela phanḓa na u zwima na vhaṅwe vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou kwamea. Muhumbulelwa hupfi u khou ḓo ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Musina matshelo nga Ḽavhuvhili, muambeli wa mapholisa Colonel Madlisela Ḽidwaba vha a ṱalutshedza.

A khou guma nga u rali mafhungo fhano kha Belran News. Muthetshelesi a ri hu na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela, vha a ri founela kha 0838612263. Maṅwe mafhungo ndi Vhavhiyana Naho Tshifhingani Tshi Ḓaho. Ndaa.
Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kha u endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, Mulaudzi Transport Service.